Tlaqna lura għal din l-idea ta' li taċċetta l-kritika. Hija kumplessa ħafna, ehm, partikolarment meta jkollok l-istatus tal-leader. Għax jitlu ħafna, speċa jitlu ħafna isu dimensjoniet konfliġġenti għal kull komunikazzjoni ta' dik ix-xorta. Wan għandek minn vera jixtieqlek il-ġid. li vera jixtieq li l-proġett jimxi 'l quddiem u vera inti qed paprata u vera jeħtieġ li tiġi tiġi kritikak dwarha ħalli l-proġett imur aħjar. Inti inti spiċċa daw inkwadrajta do what's best for the song. Però mbagħad ħajti l-esperjenzi tiegħi u rewni wkoll li jkun hemm min mhux hekk ikun irid imma jkun irid Jimminak għax l-irwol tiegħek bħala mexxej kun turtah forsi jkun iħoss li suppost hu l-mexxej u dik taf tagħmel is-sitwazzjoni tossika ħafna. Min-naħa tiegħi meta kont iżgħar partikolarment kelli l-ego. Allura jekk jiena l-istatus tiegħi f'din il-ġerarkija t'hawnhekk huwa mexxej u inti kkritikajtni pubblikament, inti qed tistaqsi jekk, f'moħħi dak iż-żmien konna, impliċitament inti qed tistaqsi jekk jinħaqqnix li nkun fil-quċċata ta' dik il-ġerarkija. U allura kienet minn hemmhekk jimtu daw il ehm, daw il-kunflitti u aktar minn hekk inħoss li inti meta ehm, tipproponi ċertu idejat artistiċi l-eqreb ħaġa għalli tipproponi idea artistika li tkun għal qalbek hi li nurik il-pesisa li inti tinża. U jekk jiena nurik il-pesisa u tajli stja Mela kellha dik il-pezizza sbieha. Ovvjament ħa naħu għalija. Sakemm nintebaħ li jew nitgħallem li niddivorzja l-idea mill-bniedem, mill-identità tiegħi. Ma nafx daw il-kunflitti kollha jgħaddux minn moħħok. Mela, jew għaddewx. L-ego unfortunately hija sfortuna għall-artist. U jiddispjaċini li ltqajt ma' artisti bravi li sfortunatament l-ego tagħhom ma waslithomx fil-bravezza li kellhom l-arti tagħhom. U pity, pity. Għax l-artist bravu kemm hu bravu, Jekk irid jaħdem man-nies, ovvjament irid iġib ruħu tajjeb man-nies għax jiena llum il-ġurnata tgħallimt. Nippreferi jkolli artist 90 percent bravu imma għandu karattru li taħdem miegħu milli jkolli artist 100 percent bravu imma għandu l-ego tiegħu whatever għax it's not a working relationship. So hija pity li ċertu artisti minħabba l-ego tagħhom M'għandhomx l-opportunità li ħaqqhom. Issa, it is a long process. Iż-żmien għallimni, ilni mindu kelli 16-il sena indoqq ma' bands. So, it's a long journey u daqqejt ma' ħafna sitwazzjonijiet u f'ħafna ambjenti differenti. Dan l-aħħar snin illi nifhimha din għax let's face it, Ġorġ, din hija interessanti. Aħna l-artisti, mużiċisti, whatever, ma tmurx x'imkien u titgħallem. kif iġġib ruħek ta' artist, kif tifhem id-dinja tal-arti li hija. Inti tkun kreattiv u tibda l-journey tiegħek. M'hemm imkien min jiggwidak ta' inti kif għandek tirreactja f'ċertu sitwazzjoni. So, so it's a learning, a learning progress. Social skills bħala mużiċist ħadd ma jgħidlek U ftit jistaw jipreparaw, għax il-mami ma tistax tipprepara għalihom, taf kif għax ma Artist ieħor ovvjament ikun jista' jgħidlek. Mentor ieħor. Eh, eżatt.
Għax hu jaf inti l-ġerni minn fejn tkun ħatgħaddi. So u jispjegalek u kwet ikellmek b'esperjenza u b'maturità. Illum imma kien hemm żminijiet eh, fejn fejn kont. Nirrabja. U kien hemm żminijiet, ma niddejaqx ngħidhom għax hija realtà ta' ħajja, kien hemm żminijiet fil-bidu ta' Tribali fejn forsi kont naqas strett ħafna fil-vision li kelli. Sakemm ma bdewx jiġbduli l-attenzjoni u jiena bdejt bdejt nifhem li dawn qed jiġbduli l-attenzjoni għal xi ħaġa. Bdew jiġbduli l-attenzjoni. Min kien jiġbidlek l-attenzjoni?
Membri oħrajn tal-band.
li bdew jiġbdu l-attenzjoni li rrid intihom naqra iktar ċans. Għax forsi dak iż-żmien tant tant kelli picture ċar, tant kelli vision jiena. U tant ovvjament you have to deliver. Għax kultant għandek targets, għandek deadlines, eċetera, eċetera, you have to, you have to deliver. Li forsi ma kontx nagħti daqshekk spazju lil ċertu membri biex jesprimu lilhom infushom. Issa, ġieli kont nagħmilha għax forsi ċertu membri ma kellhomx daqshekk esperjenza, allura kont naf illi dak li qed jissuġġerixxu l-end result tagħha ħa jkun li jkun u wisq probabbli li mhux ħa tiġi magħżula. Però mbagħad tgħallimt li dak li jkun xorta trid ittih ċans. Ġifieri ħantik eżempju banali. Jekk xi ħadd qed jissuġġerixxi li f'di track jitfa' flute, U jiena bl-esperjenza li għandi diġà naf li flut mhux ħajaħdem fuq għadin. Bl-esperjenza sort of. Qabel forsi kontx bum ma nara li flut ma jaħdimx ejja mexxu. Però mbagħad ovvjament frustraħ dak li jkun. Allora by time bdejt niskopri li aħjar tih ċans il dak tgħidlu vera qed tisma' flut int pruvaħ, ejja nippruvaw, ħalli naraw eċetera eċetera. U mbagħad nippruvawh U ġieli ġeneralment jiġri li jisni dak li kont ħsibt qabel jiġri mal-inqas qed ittieħed ċans il dak li jkun. U għad forsi d-darba ta' wara jaħsibha biktar maturità. Xandu jgħid, imma trid ittihom, trid titqad. So by time tgħallimt eh.
Mela tlaqna?